Пусӑм ӗнтӗ прозаики, драматург траекторийӗнче Марин Дмитриевна пирки, еврӗнче ача чухне хӑйне асӑнатӑп сидир сӑвӑпсем радиома тӑтӑшах парать, ҫав сивӗнет. Кунне май ҫеҫ янӑрать ҫеҫ. И ҫавна май каласа хӑварас пек чӑнах та пирӗн ҫак сумлӑ хайлавсене манас марччӗ юрать вӗсем шкул программинче пур шкул программинче ан тулччӑр вӗсем маска кашни ҫамрӑках тытса пӑхтарас килет вӗсем ӗнтӗ пирӗн хыҫҫӑн пирӗн патне тӑтӑшах тавӑрса тӑраҫҫӗ ҫакӑнча тепӗр тытӑм та ӗнтӗ хай ӗнтӗ Альсемей Иванович вот те подвлатный Густавпа тӑрӑнче те пин пӗлчӗ уроксем пур балга сенде. Литература чӗлхи, ҫав та янравӑн ҫайӗнчен те мӗн чылай пӗлмелли тепре бар нимрен пулмаймасӑр пулать. Вот арҫынна хӗрамсем пирки ҫыртанма йӑлтарах пулӗ. Арҫынна хӗрамсен сӑнарне тӑма ҫав тери. Вӑл маншӑн нушал кирлӗ. Вара ун пек чухне хӗрамсен кӗнекисем бар. Вӗсен шухӑшлавӗ, вӗсен сценарисем Эсир пуянлӑхе хаклани чӑнах та ну, куна пуҫса тӑрать тӑвӑсене. От малашне те ӗнтӗ ҫакӑнта тӑтӑшах пуҫтармаҫҫӗ, водитель унран ырра вӗренсе пырасчӗ. Тата унсӑр пуҫне ӗнтӗ пӗлтӗрӗн те пирӗншӗн чӑнах та литературӑшӑн та ырӑ пулӑма кӳнӗ тепӗр ана пӗлнине, аслӑ хӑйне уҫҫӑн, халь аслӑ хӑйне тепӗр аслӑ хӑми уҫҫӑмӑр. Малашне те ҫав пек пӗрле тӗл пулмалли ҫан пек кунсем пулса кӑтартса шанатпӑр.
Малтапуҫ. Эпӗ сӑмах парасшӑн тепӗр пирӗн сумлӑ ҫыравҫӑна, чӑваш халӑх писательне Денис Игорь Гордеева. Денис Игорь тархасшӑн? Маларах тухӑҫанна, Денис Игорь.
Мария Дмитриевна Ухсай ним ҫырман пулсан та, пӗр хӑра ҫилсем кӑна ҫырнӑ пулсан та, Чӑваш совет влаҫчикӗсен ӗҫне кӗнӗ пулнӑччӗ. Мӗншӗн тесен ҫу произведени вӑл чӑваш ӗмӗрӗ, чӑваш кун-ҫулӗ, чӑваш пуласлӑхӗ, чӑвашӑн историйӗ. Кунсӑр пуҫне эпир Мария Дмитриевна ача-пӑча писатель тесе лекрӗ. Вӑл хӑйӗн пултарулӑхне шӑпах ача-пӑча валли ҫырнӑ произведенисемпе шуратнӑ. Эпир Мария Дмитриевна драматург тесе те пӗлетпӗр. Унӑн чӗмпӗрчанӗсем коллег Чӑваш совет классикин списокӗнче илчӗҫ. Ҫапла вара Мария Дмитриевнӑн пӗтӗм пултарулӑхне кӗскен кӑна хаклас пулсассӑн ҫапла каланӑ та иккен. Ун ҫинчехи чӑваш писателӗсем пурте таса алӑпа, таса чунпа ӗҫленӗ. Вӗсем литературӑна, бизнессне шутламан, Вӗсем литературӑна шоу туса яман, вӗсем литературӑна чтиво шайне антарса лартман. Пирӗн вӗсенчен вӗренмелле те вӗренмелле. Тата пуҫ. Халь ӗнтӗ хисеплӗ ҫыннӑмӑрсем Митинга малаллатассиччен ҫак асӑну хулине уҫма ыйтасшӑн эпӗ ыйтасшӑн Юрий Акуновсене. Юрий Семенович,

Сӑмах Парашин Лидия Ивановна Михайловна Чӑваш Республикин Печать хозяйствисен членне республика хаҫатӑн тӗп редакторне Тархасшӑн
Кӗскен хальхи тата иртни ҫинчен. Хальхи вӑхӑтри чӑваш литературине илес пулсан пирӗн хӗрарӑм ҫыравҫӑсем ытларах пулни никамшӑн та ҫӗнӗлӗх, вӑрттӑнлӑх мар. Сахаль-и та? Чӑваш литературин малтанхи тапхӑрне илес пулсан вара хӗрарӑм, хӑш-пӗр хӗрарӑм ҫыравҫӑсен хастарлӑхӗнчен тӗлӗнетпӗр кӑна. Ку ман шухӑш кӑна мар, ытти ҫынсемпе те калаҫнӑ эпӗ. Чӑн малтанах, паллах, эпир аса илетпӗр иртнӗ ҫул вӗҫӗнче ҫӗр ҫирӗм ҫул тултарнӑ Ваҫҫа анне ҫине. Унтан пирӗн чӑваш литературинче хӗрарӑм ҫыравҫӑсене илес пулсан Трубина Мархви пырать. Вӑл ҫуралнӑранпа кӑҫал ҫӗр вун пилӗк ҫул ҫитет. Унтан Мария Дмитриевна Ухсай унӑн ҫӗр те пилӗк ҫулне паллӑ тӑвать пуль паян. Каярах, паллах, вӑл пирӗн Валентина Эльби. Январӗн вӑтӑр пӗрремӗшӗнче вӑл ҫӗр ҫул тултарать. Ҫавна май эпӗ Валентина Эльби патӗнче пултӑм килӗнче, интервью илтӗм. Литература пирки калаҫса кайнӑ май Валентина Андреевнӑран ыйтрӑм. Вот остыватӑр-и хӑш ҫыравҫӑсемпе ҫыхӑну тытаттӑрччӗ, камсемпе туслӑ? Вӑл тӳрех Мария Уксай терӗ. Ҫакӑ вӑл, паллах, Мария Дмитриевнӑна ытти хӗрарӑм ҫыравҫӑсем те, ытти арҫын ҫыравҫӑсем те хӑй вӑхӑтӗнче кӑна мар, халӗ те хисепленине пӗлтерет. Унсӑр пуҫне тепӗр кӗскен кӑна иккӗмӗш самант ҫинче чарӑнса тӑрас килет. Ольга, Ольга Яковлевна где? Ольга Яковлевна нумаях пулмасть пирӗн хаҫат редакцине хӑйӗн аса илӗвӗсене илсе пырса пачӗ. Халь пӗтӗмпех каламасть. Питӗ интереслӗ хаҫатра вулаттӑр пӗр самант кӑна. Мария Дмитриевна вӑл лидер пулнӑ. Лидер паллисем, лидер енӗсем унра питӗ вӑйлӑ аталаннӑ пулнӑ. Тӗслӗхрен кунта Ольга Яковлевна каласа парать, аса илет. Ҫирӗммӗш, ҫирӗммӗш, вӑтӑрмӗш ҫулсем колхозсем пулман-ха. Колхоз йӗркелеҫҫӗ. Пӗрремӗш колхоз председателӗ пулма кама суйлаҫҫӗ тетӗр? Мария Дмитриевнӑна хӗрарӑма, арҫынна мар. Ҫакӑ унӑн лидер э, паллисем хурри ҫинчен калать те ӗнтӗ. Унтан ҫак асӑнӳлӗрех питӗ интереслӗ самантсем пур. Кайран тархасшӑн паллашӑр. Колхоз йӗркелеппӗр тет. Лаша ҫук, нимле техника ҫук. Тепӗр ҫултан лаша туянтӑмӑр тесе аса илнӗ Мария Дмитриевна. Ҫавӑнпа колхоза аталантарнӑ вӑл. Таран вӗренме кайнӑ. Кунта питӗ интереслӗ ача илнӗ. Ҫавна хыҫҫӑн Ангелия Павловна пирӗнпе ҫыхӑну петнашан. Вара хамӑр ҫамрӑк хӗрарӑм ҫыравҫӑсене ҫавна сунса каласшӑн. Пирӗн Мария Дмитриевна, Мария Ухсай пек паллӑ хӗрарӑм ҫыравҫӑсем ҫинчен манмалла мар. Вӗсен ӗҫӗ-хӗлне асра тытса, чунра тытса тата хӑватлӑрах ӗҫсем Ҫурмалла тесе каласшӑн. Тавтапуҫ.
Тавтапуҫ. Хаклӑ тӑвансем, каларӑш ӗнтӗ Мария Дмитриевна Ухсай ӑста драматург, паллӑ драматург пулнӑ. Ытларах ӗнтӗ ача-пӑчасем валли произведенисем ҫырнине асӑнтӑмӑр. Ҫавӑнпа та театрсемшӗн ӗҫленине шута илсе эп сӑмах парасшӑн Василий Иванович Павлова Чӑваш патшалӑх ҫамрӑксен театрӗн

не раз обратиться к произведениям и Марии Дмитриевне я говорил Шурсай. Спасибо. Талдауш Васильевич.
Хаклӑ ҫыннӑмӑрсем, хам та тата тухса калаҫас текенсем пур. Сиве? Ҫавӑнпа вара ну, а тархасшӑн, тархасшӑн.
Эп ма добрым, эпӗ Мария Дмитриевна курнӑ, унпа курӑҫнӑ, калаҫнӑ ҫынсен при. Ку вӑхӑт ҫинче те хама аса илтӗмччӗ. Калассинче те чырнӑ, кӗнекене те кӗтнӗ вӑл аса илӗме. Аллӑмӗш ҫулсен пуҫламӑшӗнче эпӗ первый чурка вӗреннӗ. Ну унта пурте пӗлетпӗр ҫав, утла вӗреннӗ юлташсем, 50-семпе час ятаҫтӑй пулнӑ. Литература кружокӗсӗр пуҫне пирӗн тата пуҫару кружокӗ пурччӗ, чӗлхе кружокӗ пурччӗ. Тетюшев, Иван Тетюшев ҫав куҫару кружокӗн старости унӑн ун ӗҫ нумаййипе вӑл тухрӑннӑ. Вара ҫав виҫӗ алӑ виҫӗмӗш ҫулта ҫав кружок старости пайталатнӑ. Вара ун чухне вырӑсларан Пуҫарнӑ произведение сӳтсе яваттӑмӑрччӗ. Пӗррехинче вара мана девочка ищет отца ятлӑ повесть пурччӗ ҫав вӑхӑтра. Паллӑ повесть паллӑ кӗнеке. Ҫавна чӑвашла куҫарни ҫинчен эп вара доклад туса патӑм ҫав кружокӑн пӗр ларӑвӗнче. Унта Варя Дмитриевна хутшӑнчӗ. Кайран вара мана, мана ӗмӗрне те манмасть, Март турнирӗ Вот пара ҫав Мария Ильпицина мана маттур тет тесе каланӑ сӑмах, а? Ӗмӗрпех асра черет Сире вӑл хавхалантарса тӑрать хальте. Эп ӑна антиман мар. Тавтапуҫ.
Тавтапуҫ. Хисеплӗ ҫыннӑмӑрсем, Мария Дмитриевна тӑванӗсен ячӗпе эп тебе одно сире сӑмах хорошо, пожалуйста. Ну, скажите несколько слов, пожалуйста.

Вот такие. Кто замерз, пожалуйста, на чаепитие. Разносолов может нет, но так согреться можно будет.
Спасибо, Андрей
Хаклӑ тӑвансем, ҫакӑнпа ҫак савӑнӑҫлӑ митинга вӗҫлесшӗн. Тавта пуҫ те пур хут Мария Дмитриевнӑна сума суса, хисеплесе паян ҫакӑнта унӑн юбилей кунӗ. Ҫӗрте пилӗк ҫул ҫуралнӑран вара ҫитет тесе каларӑмӑр ҫак кун. Ҫакӑнта пуҫтарӑннӑшӑн Малашне те каланӑ пек, ҫак вырӑна те пире хавхалантарса, вӑй-хӑват парса тӑракан вырӑн пулӗ тесе шутласшӑн.
Ай, шупашкар, тӗрӗс сӑмахсем.